Fabrice Bernissa, sèm aquí en plen nòrd de Bigòrre per parlar d'una causa un pauc extraordinària, non, per la Bigòrre, de parlar de cinema, de televisiu, de numeric, a la basa d'un collectatge ancian e tanben per Per festejar una causa d'un trabalh que dura d'un piècant de temps. Allez, comencem per parlar d'aquel trabalh uèlh d'enregistrament de las vos naturau des Bigordans que parlan lor lenga encara. E be òc, i vertat que dempús dèt d'an qu'auem començat en Bigòrda de hèu ua collècta, donc que vam ara rencontre dau monde, quos enregistram, en discutar sus questiu etnografica, linguistica tanben, E dempús cinc ans que qu'atem d'ua façon professionau dab ua equipa formada e qui vertat que au parlat d'un projècte finançat en partida per l'Euròpa, la Region Medi-Pirenèu, lo departament de la Sauta Pirenèa, que nos auem podut crompar lo materiau e formar tanben entà hèr drin de d'imatge. E donc que nos avisem que alara qu'auem dus a puspèr dus mila persona que participen, que vòlen transméter, que con lor film E donc après que cau hèr ua restitucion, e donc fabricacion de d'emission de dvd e projeccion, donc lo monde que son demandaire d'aquò. E donc que segur qu'alara que nos pausam la question de per que pas anar mès luei encora e per que pas un dia benlèu hèr ua television. Nosautres en tot cas que didem que que n'èm prèch, que n'èm convençut de que la cau hèr aquera television en occitan E donc que nos plaçam tanben com operator dab lo hialat de 12.000 personas que coneguem.
Explica-me de quina manièra se fa la radiodifusion de las entrevistas? Ont se pòdon trabar? Es que se pòdon veire? Es que i a de dvd? Es que i a de libre? Quala es la difusion pel moment? Bon, pel moment qu'auem inventat, qu'auem creat Ua colleccion que s'apèl Oralitat de Gasconha, qui en ei au numèro 12, donc aquiu que i a quauquèth libre, dab cada còp qui a la lenga dab au mensh sonor, mès en principi qui que son vidèo, donc dvd. E après era difusion que l'asseguram per d'un costat la l'internet, qu'auem un auet sit internet, CPNOT, Culture Pirenenque Nau era Tecnologie, donc cpnot. TV, de qui ei un sit transpirenenc dab los Aragonés tanben que hican cau de dessús. Donc aquiu ne hicam partout, mes que hicam totú pas mau de son e de vidèo. E après la difusó que la hèm tanben per coma sia la lana, que ei un cinema e donc que hèm que vai auer un film americà e uèi que vaig ter un documentari en occità, voilà, de que la programació naturala, normala de d'aquera sala. E tot ara ai parlat d'una zòna qu'es la Bigòrra, mai i a tanben de d'enquèstas que son estat faitas dins lo Gèr e i a una volontat de far d'enquèsta per tot en Gasconha. Jo que hèm tanben enquèsta en Armagnac e dabé tot stau comengés que hèm en Comènh e en Coderha. Ò que qu'assajam d'expandir la la zòna lo mès de far çò la mès larga possibla e qu'atenèm ua dia que que siemprèsh los biarnés entà tanben hèr aqueth trabalh.
Qual es lo retor per rapòrt a la populacion entrevistada quand se besonh sus l'ecran parlar la lenga de lor país? Ben, dejà la primièra causa, lo public jamai, jamai, jamai n'a pausat la question de perqué hèm aquò en occitan. L'ai jamai entenut aquela question. Donc qu'espièn lor film, donc qu'ei en occitan, qu'ei sotitrat en francés, punt, voilà, e qu'arridan, que n'i a de qui ploran tanben, voilà, qu'an las emocions coma tostemps, coma dens tota la o ficcion o documentari, diguem, tot çò, tot çò qui balh ua testimoniada de l'òme que va suscitar emocions, que, e donc aquiu qu'en suscita coma, que coma pòt suscitar n'impòrta quina auta produccion. E tanben los enregistrements que pausen una question sur la notion de transmission linguistique, perque aquí son de locutor natural e sovent n'an pas transmetut naturalament la lenga, de pair en filh o de pair en pichon filh. Ò, se, segur que i a ua populaçon de qui a patit de la la politica linguistica francesa e de qui patèsh aué de de de veir la lenga en mau estat, en pr'amor que que que se mau, eh. E donc. de participar atau a ua certaina reabilitacion e tanben de participar a la transmission dau còp qu'o segòi. E justament, lo fait que despèrta volontat per milhor transmetre la lenga, es que aquò pòt pas far paur un pauc al sistèma politic?
De tota mòda, nosautes qu'èm independents, alavetz, aquò a ieu se m'es egau que. Sabi pas, ne pòdi pas respóner, per amor, la nòstra independéncia que nos permet de nos plaçar en situacion de de libertat de causida que donc nosautres qu'avèm causit de hèr aquò, bon après se se pòt pas, libertat que persona ne nos aida, lo lo lo lo cinemà tau coma ei actuaument, tota la lo sistèma de difusion ne nos aidon pas brica, E ça que là, cada còp que i a una difusion dins un cantó, i a monde. E ben, qu'ath barbelhe totard, oh, qu'arriben lo monde, oh, oh, qu'arriben a cada còp, que depen la frequentacion que va depéner du dia a l'aute, mais oh, qu'arriben segur, e que demanden de veder, que demanden d'auer ua traça. Es per aquò que l'idèia de far una television en lenga occitana, en lenga dau país. Es benguda perque justament bes es lo monde interessat quand i a de cinema, interessat quand i a de documentari que parlon de la dels problèmes de la populacion e donc bes en fai aqueles jornadas de aquí a la lana en plen mièg de la campanha bigordana per essajar de trobar solucion per crear aqueste median novèl en lenga occitana? Ben òc, segur que non daute de qu'es miò ua civilizacion d'aver de d'o dehòr de la de la campanha que bon que qu'ath cau revendicar e donc se qu'auem causit de hèr lo forum en un endret ua i a 130 abitants e que me n'en pas chopar n'en pas chopar darrèr aquò e au contrari mem qu'ath cau suscitar qu'ath cau provocar aquò e que hèm arribat monde de la vila uèi ací.
Justement, a prepaus de Bila, recentement lo fèit d'aver una preséncia publica de la lenga occitana dins lo metro, lo metro qu'es devengut un medià per l'occitan, es que lo monde del país aquí n'an parlat d'aquò? Tè, una question de transversalitat geografica. Es que lo monde de Bigòrra se questionan sus la lenga que Toulouse vòl promòure?
Non, non, brica, brica. De totes modes, lo monde d'ací pengan pas lo metro, a la veta. Aquò los interessa pas, que songues tu. Non, bon, çò que s'ei dit ié que, d'après çò qu'ei, que çò entà vaiá ua rebat pro fidèu de la discussion de ié, pr'amor ié qu'amassàvem justament los locutors, naturau, entà parlar de la transmission, çò que s'ei dit que ne vòlem pas d'ua lenga A minima que en fet que pensan en córrer qu'an en córrer l'ambicion, l'espèr d'auer de l'occitan viu e non pas auer ua espèça de sauvegarde minimalista dab un petit ensenhament facultatiu o d'iniciacion, qu'an la idèia, qu'an la hame d'espandir la lenga e de la tornar hè. La torna parlar, jo fai su l'arria que.
Aquí que s'es en tren d'explicar que los militants an pas pro d'ambicion per la lenga occitana actualament.
Ò, que em sembla que de tota mòda actuaument los militants n'i a pas guaire, las associacions occitanistas o que son flacas, las accions de qui hèn que son petit, o n'existeixen pas, bon, qu'ath cau reconéger, reconéger aquò, eh, qui, bon, qu'ath veiem tot dia, bon, d'on arriba aquò, ne vau pas analisar, qu'ei la miua petita idèia, mais aquò que jo constate, la societat occitaniza flaca, Shense ambició, shense concertació de persona, nat plan d'ataca, deguèm ua posició de replèc au lòc d'auer ua posició d'ofensiva. Jo que pensi que ò qu'èm deguèu un moment aquiu de l'occitanisme associatiu, de qui ei Quasi quauqui mur que quasi meno, ouais.
Tornem a la debut del projècte. Quand nosautres de Bigorre a lançat lo projècte e quand a obtengut lo sosten de l'Euròpa via la Comunitat de Trabalh des Pirenèus, per nosautres de Bigorre es estat una lutz que se dus, enfin un novèl camí inesperat. Bon,
qu'a calut trabalhar de tota mòda, ne n'i pas arribat atau, Çò qui voi dire que dejà que i a tostemps solucion d'a trobar finançament e que i en permut de la du flaquet de las associacion de qui n'auem pas jambe i avut ua acciu ampla, en permut senon lo finançament qu'on lor tròbe e qui vertat que d'auer de obtengut aqueth finançament europen que que nos aubrèsh d'autes finançament de qui n'aurem pas avut tapot. Voilà. En auer de lo finançament Euròpa, automaticament que vas auer un finançament region, automaticament que vas auer un finançament Conselh Generau, automaticament que vas auer un finançament de la Diputacion de Ragon, etcetèra Tot que va encadenar atau. Aquò qui cla que cau un motor e aquiu lo motor qu'ei estat l'Euròpa.
E la Comunitat de Trabalh des Pirenèus qu'es lo relai europenc. La Comunitat de Trabalh des Pirenèus qu'es l'instança de qui nos permet de portar lo projècte de lo Hebiu. Justament, la Comunitat de Trabalh des Pirenèus, d'un pei dus ans ara, fa visibla la lenga occitana sus lo site internet e sus mantuns documents oficials. Sètz tanben per quicòm aquí de dins? I a un, lo fèit de defendre la lenga al nivèl local, es que la comunitat de trabalh dels Pirenèus n'a pres en compte a lor comunicacion? Pensi pas, non, non, non, ni pas d'un oste fèt, aquò que deu aste lèu dos autes, dos bachs, dos catalans, que pensi que sus dus o tres cents projèctes finançats, que pensi qu'èm lo sol, òu, lo sol sus l'occitan, eh! Pensi, los autes que son sabuts plaçar, Los català e lor basco entà plaçar la lenga, que pese que los occitans, quilh qu'èm lo sol projècte finançat, eh?